Актуальнаһа. Аҕа көлүөнэ дьоммут олохторун, үлэлээн ааспыт кэмнэрин үөрэтии, билии, эдэр көлүөнэ дьон ытык эбээһинэһэ. Сабаҕалааһын. Эһэм Крет Гаврилевич сыралаах үлэтинэн нэһилиэк Кэ улууска, республика сайдыытыгар улахан кылаатын киллэрбит. Чинчийиим сүрүн ньымата: ирдэһии, ыйыталаһыы, көрсүһүү, ахтыылары хомуйуу, матырыйаалым, ахтыылар, даанайдар, хаартыскалар. Крет Гаврильевич тыһыынча тоҕус жүз отуттан сыллаахха алтынньы уон төрдүс күнүгэр бастакы Наахара нэһилиэгин Холкуостаах дьиэ кэргэҥҥэ иккис уол оҕонон күн сирин көрбүтэ. Аҕата Гаврил Иннокентьевич боростой рабочай, төрүт бастакы Наахара нэһилиэгин олохтооҕо, ийэтэ Мария Егоровна ыанньыксыт, иккис Наахара нэһилиэгин Хатай диэн сириттэн төрүттээх. Тыынча тоҕус сүүс төрдүн икки сыллаахха төрүт кылаастаах оскуолаҕа бастакы кылааска үөрэнэ киирбитэ. Тыынча тоҕус сүүс биэс сыл холкуоска үлэлии тахсыбыта. Тыынча тоҕус жүз алта уон сыллаахха олоҕун аргыһын көрсөн Анфиса Петровналыын ыал буолбуттара. Уон биир оҕону төрөтөн, иитэн улаатыннарбыттара. Анфиса Петровна герой ийэ үрдүк аатын ылбыта. Сылын аайы элбэх оҕолоох, ситиһиилээх дьиэ кэргэҥҥэ оҕолоро, сиэттэрэ герой ийэ Анфиса Петровна аатынан стипендия туттарыллар. тыһыынча тоҕус жүз оҕоһун биир сыллаахха биир фуражнай ынахтан үс тыһыынча алта уон тоҕус килограмм үүтү ылан Байкалов совхоз лауреатын үрдүк аатын ылбыта. Ити сыл түмүгүнэн Маҕах Хаҥалас оройуонугар чемпион Даяарын аатын ылбыта. Молодой гвардеец пятилетки знагынан наҕараадаламмыта. Байкалов аатынан премия лауреата оройуон бочуотун кинигэтигэр киирбитэ. Эһэм Крет Гаврильевич тыһыынча тоҕус сүүс биһиmbэ сыллаахха комсомол кэккэтигэр киирбитэ. Комсомол ыҥырыытынан эр дьон бычыымын көтөҕөн тыһыынча тоҕус сүүс биэһинтэ сыллаахха сүөһү иитиитигэр үлэлии тахсыбыта. Тыһыынча тоҕус сүүс алтан төрт сыллаахха партияҕа киирбитэ. Тыһыынча тоҕус сүүс алтан сэттэ сыллаахха ахсыс отделениялаах Байкалов аатынан совхоз тэриллибитэ. Тэлигэ отделениетын бастыҥ ыанньыксыта Байкалов совхоз лауреата Хомпу ферма старшая Пахомова Татьяна Семеновна бочуоттаах сынньалаҥҥа барбыта уон сэттэ ыанар ынахтарын Крет Гаврильевичка эрэнэн туттарбыта. Крет Гаврильевич хомпу ферма старшайынан анаммыта. Байкала совхоза бастыҥ үлэһиттэр кэккэлэригэр сылдьыбыта. Тыһыынча тоҕус сүүс оҕоһун сыллаахха социалическай куотаҕа Талаһыы кыайыылааҕа аатын ылбыта. Үлэҕэ үрдүк көрдөрүүтүн иһин Запорожец массыына фондатынан наҕараадаламмыта. Тыһыынча тоҕус сүүс оҕоһун икки сыллаахха түөрт отделениелаах наахра совхоз тэриллибитэ. Хочо Барыма тиэлиги Чыамайкы ыанньыксыттарыттан ортолоругар Эһэм Крет Гаврильевич элбэх үүтү ыан Таҥнар кэккэлэригэр сылдьыбыта. Москва, Одесса, Свердловский, Евталин, Севастополь, Брест куоратынан күүлэйдиир путеше- путевкаларынан наҕараадаламмыта. Эһэм аата Байкаловтар үрдэлэрэ «Трудовая слава Якутии», «Знатные люди Мегана Канглаского улууса» диэн кинигэлэргэ киирбитэ. Тыһыынча тоҕус жүз тоҕуһунньус сыллаахха бочуоттаах сынньалаҥҥа олорор. Билигин оҕуһунньукта сааһыгар сылдьар, элбэх сиэн, хос сиэн күндү эһээтэ. Майаҕа уолунан Гаврил Кириллович Киретовичтыын олорор. Сайын аайы дойдутугар бэйэтин өтөҕөр кэлэн сайылыыр, дьонун-сэргэтин көрсөн ахтылҕанын таһааран барар. Хос эһээм Исаков Кирилл Гаврильевич олоҕун, үлэтин үөрэтэн бараммын маннык түмүккэ кэллим. Бастынан, бастакытынан, эһэм Кирилл Гаврильевич оҕо сааһыттан холкуос араас үлэтигэр үлэлээбит. Иккиһинэн, дьаныардаах, дьулуурдаах, эппиэтинэстээх буолан үлэтигэр элбэҕи ситиспит. Үсүһүнэн, сыралаах үлэтинэн нэһилиэк, улуус, республика сайдыытыгар улахан кылаатын киллэрбит. Төрдүһүнэн, Кини дьулуурдаах үлэтинэн сүөһү иитиитин маастара аата ылбыта. Бастакы аахара уонна Мэҥэ Хаҥалас улууһун бочуоттаах олохтооҕо, «Знатные люди» Мегана Канглаского улуус кинигэҕэ киллэрбит. Бэсиһинэн, олоҕунан, үлэтинэн оҕолоругар, сиэннэригэр холболобур буолар.